yn dod o goniant er mwyn dy dosturi ac er mwyn dy drugaredd. a bydded ymadroddion yn gena, a myfyrdod yn calon, yn gymeradwy ger dy fron di, O Arglwydd ein Craig a'n Prynwr. Amen. A mi nawn ni barhau i addoli ac i weddio wrth ganu yr emyn sydd fydd ar y sgrin mewn dau funud, y Byw Ha dy Waith, O Arglwydd Mawr dros holl derfynau'r ddaear fawr.

Llefarodd angel yr Arglwydd wrth Philip, Cod, meddai, a chymer daith tua'r de, i'r ffordd sy'n mynd i lawr o Jerusalem i Gasa. Ffordd anial yw hon. Cododd yntau ac aeth, a dyma ŵr o Ethiop, eunuch, swyddog uchel i Candace, brenhines yr Ethiopiaid, ac yn ben ar ei holl drysor hi. Yr oedd hwn wedi dod i Jerusalem i addoli, ac yr oedd yn dychwelyd ac yn eistedd yn ei gerbyd ac yn darllen y proffwyd Eseia. Dwedodd yr ysbryd wrth Philip, Dos a glun wrth y cerbyd yna. Rhedodd Philip ato, a chlywodd ef yn darllen y proffwyd Eseia, ac meddai, A wyt ti'n deall tybed beth yr wyt yn ei ddarllen? Meddai yntau, Wel, sut y gallwn i, heb i rywun fy nghyfarwyddo? Gwahoddodd Philip i ddod i fyny ato ac eistedd gydag ef. A hon oedd yr adran o'r Ysgrythur yr oedd yn ei darllen. Arweinwyd ef fel dafad i'r lladdfa, ac fel y bydd oen yn ddistaw yn llaw i gneifiwr, felly nid yw'n agor i enau. Yn ei, yn ei ddarostyngiad, gomeddwyd iddo farn, Pwy all draethu am i ddisgynyddion? oherwydd cymerir i fywyd oddi ar y ddaear. Meddai'r eunuch wrth Philip, Dywed i mi, am bwy y mae'r proffwyd yn dweud hyn? Ai amdano ei hun, ai am rywun arall? Yna agorodd Philip i enau, a chan ddechrau o'r rhan hon o'r ysgrythur, traethodd y newydd da am Iesu iddo. Fel yr oeddynt Yn mynd rhagddynt ar eu ffordd, daethant at ryw ddŵr, ac eber eunuch, Dyma ddŵr. Be sy'n rhwystro i mi gael fy medyddio? Ac ar waelod y dudalen, mae yna ychwanegiad bod y bod adnod 37 mewn rhai fersiynau. Dwedodd Philip, Os wyt yn credu a'th holl galon, Felly, atebodd yntau, yr wyf yn credu mai Mab Duw yw Iesu Grist. A gorchmynnodd i'r cerbyd sefyll, ac aethant i lawr ill dau i'r dŵr, Philip a'r eunuch, ac fe bedyddiodd ef. Pan ddaethant i fyny o'r dŵr, cipiwyd Philip ymaith gan ysbryd yr Arglwydd, Ni welodd yr eunuch mohono mwyach, ac aeth ymlaen ar ei ffordd yn llawen. Cafodd Philip ei hun yn Asotus, ac aeth o gwmpas dan gyhoeddi'r newydd da yn yr holl ddinasoedd, nes iddo ddod i Gesarea. A dan ni'n diolch i Dduw am ei air i ni y bore yma. Ar ddechrau yr wythfed bennod o Lyfr yr Actau, dan ni'n cael hanes yr erlid mawr fuodd ar y Cristnogion yn Jeriwsalem y dwrnod y cafodd Steffan i labuddio. Ac o ganlyniad i hynny, fe yrwyd pawb ond yr Apostolion a'r wasgar drwy Jiwdea a Samaria. Mi oedd hwn yn gyfnod enbyd. Mi oedd Saul yn anrheithio'r eglwys, yn mynd i mewn i dŷ ar ôl tŷ a llusgo allan wŷr a gwragedd a'u traddodi i garchar. Ac ymhlith y rheini oedd wedi mynd ar wasgar yr oedd Philip, rydan ni 'di darllen peth o'i hanes o. Yy, rŵan, mi aeth o i ddinas yn Samaria, a dechreuodd gyhoeddi'r Meseia iddyn nhw. A mi fydd yna fendith fawr yn y ddinas honno. Y tyrfaoedd, medda Llyfr yr Actau, yn dal yn unfryd ar eiriau Philip, wrth glywed a gweld yr arwyddion yr oedd yn ei gwneud. A'r arwyddion hynny oedd bwrw allan ysbrydion aflan oedd wedi meddiannu pobl. Hefyd, mi gafodd rhai oedd wedi'u parlysu, a rhai pobl oedd yn gloff, mi gafodd y rheini i hachau. A does dim rhyfedd i Luke, sy'n adrodd y stori, wrtha ni ddeud a bu llawenydd mawr yn y ddinas honno. Ac yn ddiweddarach mi siaradodd Angal hefo Philip, a'i orchymyn o i gymryd taith tua'r de ar hyd y ffordd anial sy'n mynd o Jerusalem i Gaza, a dyna'r rhan gafodd uh, i darllen. A da ni'n cofio, fel y cafodd Philip, gyfarwyddyd gan yr ysbryd glân i lynu wrth y cerbyd yma, yr oedd pennaeth trysorlus brenhines Ethiopia yn teithio ynddo fo. Ac mae Philip yn naturiol, dydy, yn ei fyddhau. Ac wrth ddod i ymyl y cerbyd, mae o'n clywed y dyn yr, mae o'n clywed yr Ethiopiad yn darllen rhan o broffwydoliaeth Eseia. A mae Philip yn gofyn iddo fo, wel, wyt ti'n dallt, wyt ti'n deall be wyt ti yn ei ddarllen? A mae'r yr Ethiopiad yn gofyn, wel, Sut medrai de? Sut medrai? Sut medrai ddallt heb i rywun i esbonio i mi? A mae Philip yn cael gwahoddiad i mewn i'r cerbyd er mwyn iddo fo fedru esbonio'r hanes i'r Ethiopia. Mae yna straeon a hanesion da, does, yn Llyfr yr Actau. Dach chi'n meddwl am rhain yn mynd, tu di fyny fama de. Ia, gei di ddeud, sai, gei di ddeud, gei di esbonio hyn i mi de. Ond nawn ni, na i nodi, yy rhai pwyntia yy sy'n codi rwan yy yn yn yr hanes yma. Yy a'r peth cynta dwi isio ddeud ydy be' 'di cynnwys negas Philip de? Be' ma' Philip yy yn 'i ddeud wrth yr eunuch yma yy o Ethiopia? Wel, medda'r gair wrthon ni, traethodd y newydd da am Iesu iddo. Dyna. Mae, mae, yy, mae, mae Philip yn ei ddeud wrth, wr, wr, wrth yr eunuch yma. Iesu Grist ydy cynnwys y neges, de. Iesu Grist ydy cynnwys y neges. Mae Philip, mae o'n dechrau drwy esbonio rwan, mae am Iesu Grist y mae'r proffwyd Eseia yn sôn, a hynny ganrifoedd cyn geni'r Gwaredwr. Yr un math o esbonio dan ni'n gael gan Iesu Grist pan mae o, er enghraifft, yn, yn siarad efo'r ddau ddisgybl ar y ffordd i Emmaus. Yr un peth mae Iesu Grist yn ei ddeud ac yn ei esbonio yy yn ei ymddangosiad i'r disgyblion ar ddiwedd Efengyl Luc. Mae Iesu Grist yn deud, mae'n rhaid i bob peth gael ei gyflawni. sydd wedi sgwennu amdana i yng nghyfraith Moses a'r proffwydi a'r Salmau. Fel hyn mae'n ysgrifenedig, Bod y Meseia i ddiodda', bod y Meseia i atgyfodi oddi wrth y meirw ar y trydydd dydd, a bod edifeirwch yn foddion maddiant pechoda i'w gyhoeddi yn ei enw ef i'r holl genhedloedd, gan ddechrau yn Jeriwsalem. Ond dwi'n siŵr bod, bod yr Ethioped yn gwrando, de, yn gwrando ar y newyddion yna. Dyna'r negas, de, dyna'r negas gafodd ei chyflwyno i'r Ethiopiad. Dyna'r negas gafodd ei chredu gyda fo. Ac o'i chredu, mae o'n gweithredu, mae o'n dechrau uh, efo'r efo um, efo bedydd. Mae ma nhw'n um, mae gofyn am, am gael ei fedyddio Yy, a dyna, a dyna yy ddigwyddodd. Ac yn ôl y stori, pan ddaethon nhw i fyny o'r dŵr, mi gipiwyd Philip ymaith gan ysbryd yr Arglwydd, a welodd yr Ethiopiad mo hono fo wedyn. Ond beth bynnag am hynny, mi ath yr Ethiopiad do ymlaen ar ei ffordd yn llawen de. O'r fath newid rhyfeddol a wnaed ynof fi, daeth Iesu i'm calon i fyw. Oedd o'n mynd oedd dan ganu, mae'n debyg, wedi'r fath, wedi clywed a chredu y fath newyddion. Yr ail beth dwi isio i nodi ydy cysondeb y neges, cysondeb y neges yma. Dyma'r neges sy'n cael ei chyhoeddi yn gyson gan yr apostolion a'r credinwyr gydol llyfr yr Actau. Craidd y neges ydy Iesu Grist yn ei fywyd, yn ei farwolaeth ac yn ei atgyfodiad. Iesu Grist ydy gwaredwr y byd. Ac yn Iesu Grist y mae gobaith y ddynoliaeth, ynde? Da ni'n cael yn cyflyru i gredu heddiw, dydan, nad gan Iesu Grist uh, mae, mae, mae gobaith y ddynoliaeth. Da ni'n cael yn cyflyru i gredu, mae yn rhywun oedd Donald Trump, mae go gobaith y ddynoliaeth. Yn Iesu Grist, mae gobaith y ddynoliaeth. Mae yna stori am bwyllgor ymhlith y Methodistiaid Calfinaidd ers talwm, a phwrpas y pwyllgor oedd trefnu cyfarfod teyrnged i John Cynddylan Jones, 'Sa chi'n gwybod am John Caerdylan Jones, mae'n siŵr, yr, yr, y pregethwr, y gweinidog, a'r esboniwr, mae gynno fo gyfrolau trwchus yn sôn am gysondeb y ffydd. Ond beth bynnag, pwrpas y pwyllgor, trefnu cyfarfod teyrnged i John Caerdylan Jones. Ac oedd ysgrifennydd y pwyllgor yn dweud wrth y gweddill O, popeth yn iawn. A dwi'm yn cofio'r enw, dwi wedi darllen y stori, ond dwi'm yn cofio enw y dyn oedd yn cyfeirio ato fo. O, popeth yn iawn, dwi wedi trefnu. Mae hwn a hwn yn mynd i siarad am Cynddylan Jones yn y cyfarfod teyrnged, medda'r ysgrifennydd. Dwi wedi gofyn i hwn a hwn. O! Be ti'n gofyn i hwnna? Be ti'n gofyn i hwnna? O hwnna gamgymeriad o'r mwya. Fedar hwnna siarad am neb na dim ond am Iesu Grist. Was ti efo fo, anghofia fo, neith o'n byd i siarad am John Cyndylan Jones. O rwan ta? Gafodd o deyrnged arbennig iawn do. yn y condemniad, yn y condemniad yy yna. A dyna mae ma' credinwyr Llyfr yr Acta yn wneud de, siarad am Iesu Grist, maen nhw yn Llyfr yr Acta. Er, dydy bob pregast, na di, dydy bob pregast, dydy pob anerchiad yn Llyfr yr Acta ddim yn union yn rhydd fath, na di. Fatha yn araith Pedr, A'r yr yr un di'r negas de, yr un di'r negas o hyd, er bod na wahaniath yn y yn yn y deud. Fatha araith Pedr ar ar y Pentecost, gwybydded holl du Israel yn sicr fod Duw wedi gwneud yn Arglwydd ac yn Feseia, yr Iesu hwn, nid yn unig yr Iesu hwn, yr Iesu hwn a groesoeliasoch chwi de. Yr Iesu 'ma 'da chi wedi gam-drin, wedi drin o fatha drwg weithredwr, a 'da chi 'di groesoelio fo a wedi ladd o. A sy'n rhyfedd bod y gynulleidfa wedi dwys bigo agos, a maen nhw'n gofyn, o, chi, lle da ni'n mynd o fama, de? Be da ni'n neud? Be nawn ni? Gyfeillion, de? A cael atab Pedr, de? Mae'n obaith i chi, o hyd, hyd yn oed i chi, ar ôl y cwbl da chi wedi wneud. Edifarhewch, a bedyddier, pob un ohonoch, yn enw Iesu Grist, er maddeuant ych pechodau. Ac yn ei hamddiffyniad wedyn, ger bron y cyngor yn Jeriwsalem, Wedi'r dyn clof hwnnw, da chi'n cofio'r hanesion yma, wedi'r dyn clof hwnnw gael ei achau uh, wrth borth y deml, o mae yna hw-ha fawr does, o mae hyn, dyn, dyn, dyn, dyn, a maen nhw'n dweud bod nhw wedi gwneud cyflawni'r wyrth uh, yn enw uh, Iesu Grist o Nazareth. Yn, yn enw hwnnw, da ni di achau y dyn clof. Dwy gair bron uh, yr awdurdodau. A mae Mae Pedr ac Ioan yn gyndyn, maen nhw'n dal i ddeud, yn enw Iesu Grist o Nasareth mae'r wyrth yma wedi ei chyflawni, a da ni eisiau deutha chi, meddai Pedr. Does am iachawdwriaeth, does am gwaredigaeth yn neb arall. Does a ddim enw arall dan y nef wedi roi i'r ddynol ryw y mae rhaid i ni gael yn hachub drwyddo. Dyma drefn Duw i waredu pobl, meddai Paul a Silas, meddai Paul, meddai Pedr a Ioan. O'n i'n sôn ddoe, do, wnaethon ni ganu emyn, do, uh, emyn David Jones, Treborth. O gyda fo emyn yn yr hen lyfrau, oedd o'n y caniedydd, uh, a dan y, y testyn gorffennwyd Emyn da oedd o, sa'm rheswm nad yw o yn, yn, yn caneuon ffydd, ond dyna fo, dy, uh, dydy o ddim. Mae Duw yn maddau a glanhau, medda David Jones Treboth. Oedd o frawd i John Jones Tal Sarn. Mae Duw yn madda a glanhau, yn angair oen a laddwyd. A dyna waith efengil gref, at seinio'r llef gorffennwyd. Mae'r gwaith yna wedi wneud. Sa'm byd ar ôl i chi, medda, uh, uh, medda'r, medda'r gair. Dim byd, ond credu ac ymddiried yn Iesu Grist. A beth am stori Paul a Seilas yn y carchar? Am hanner nos, y deiargryn mawr hwnnw, yn siglo seiliau'r carchar, Y drysau i gyd yn cael eu hagor, rhwyma a chyffion pawb yn cael eu datod, ac yng nghanol hynna i gyd, mae ceidwad y carchar yn deffro, mae o'n gweld drysau'r carchar yn gorad, ac yn naturiol mae, mae o'n meddwl, o mae pawb wedi ffoi, mae pawb wedi mynd, ac oherwydd hynny mae ar ben uh, arna i. A gan wybod be fyddai dyngad o, am adael i garchar orio yn ddenig, mae o'n tynnu gleddyf ac yn bwriadu gwneud amdano ei hun. Ond mae Paul yn dweud, Paid a gwneud dim niwed i ti dy hun. Da ni yma, da ni yma i gyd, mae pawb yma o hyd. A mae'r ceidwad y garchar, dydy, yn ei ddychryn ac yn ei fraw. yn gofyn iddyn nhw foneddigion be' sy raid i mi 'i wneud i gael fy achub. Be' sy raid i mi wneud? Cred yn yr Arglwydd Iesu Grist ac fe gei dy achub, ti a'th deulu. Angen ti 'neud dim byd. Am angen ti wneud dim byd. Mond credu. Ac yn fama, mi ddylwn ni ddeud, os ydy ceidwad y carchar yn credu yn Iesu Grist, ddyla ni ddim meddwl i fod o a'i deulu yn cael ei hachub. Mae pawb i gredu drosto ei hun. Deud mae Paul a Silas fod yr addewid yna i bawb. Os wyt ti'n credu yn Iesu Grist, mi gei di dy achub. Os ydy dy deulu di wedyn yn credu yn Iesu Grist, mae'r addewid honno iddyn nhwtha hefyd. Mae pawb i gredu yn Iesu Grist drosto ei hun, A'r trydydd pwynt, a fydda i'n gorffen ar ôl hwn, y trydydd pwynt dwi am ei wneud ydy gin pwy mae'r cyfrifoldeb am rannu y neges de? Pwy sy'n gyfrifol am rannu y ne neges yr efengyl Gwaith pwdio de, gwaith pwdio yn llyfr yr actau, gwaith pwdio yy heddiw. Ar y dechrau o'n i'n sôn do'n am y credinwyr oherwydd yr erlid mawr yy fuodd arnyn nhw yy yn cael ei gwasgaru i bob man. Gwasgarwyd pawb, pawb ond yr Apostolion. A be mae'r gair a ddeud am y bobl a tharwasgar, teithiasant gan bregethu'r gair? Teithiasant, maen nhw'n cael eu cam-drin, maen nhw'n cael eu herlid, a maen nhw'n mynd, a maen nhw'n dal i bregethu'r gair. Maen nhw'n mynd ac yn deud wrth bobl, a maen nhw, roedd y credinwyr, meddai Beibl.net, roedd y credinwyr oedd wedi gwasgaru yn deud wrth bobl beth oedd y newyddion da ble bynnag yr oedden nhw yn mynd. A mae'n amlwg o wrth yr hanes fod deud y stori yn waeth i bawb sy'n credu. Ddaru'r bobl yma ddaru'r credinwyr yn Llyfr yr Acta, i'm doi, a dim, dim, dim gwaith ni ydy sôn am yr efengyl, dim gwaith ni ydy sôn uh, am Iesu Greg. Gwaith yr apostolion uh, ydy, ydy hwnna. Ynde? Nath nhw'n dweud hynny. O pawb, o pawb yn dweud y stori. Ac yn yn cylchoedd eglwysig ni, Sawl gwaith, de, y clywson ni ddeud, o ia, gwaith y gweinidog, gwaith y gweinidog, gwaith y pregethwr, uh, a bosib weithiau uh, y diacon ydy, ydy deud y, y stori, de. Na, na. Yn gwaith ni, bawb ohono ni, ydy adrodd y stori yma Wrth sgwennu at y Rhufeiniaid, mae Paul yn dyfynnu geiriau Joel, oherwydd yng ngeiriau'r Ysgrythur, bydd pob un sy'n galw ar enw'r Arglwydd yn cael ei achub, pwy bynnag yw. Ddim ots pwy da chi, os da chi'n galw ar enw'r Arglwydd, da chi'n cael eich achub. Ond sut mae pobl i alw ar rywun nad ydynt wedi credu ynddo? Sut y mae ti gredu yn rhywun nad ydynt wedi i glywed? Sut y mae ti glywed heb fod rhywun yn pregethu? Dyna'r cwestiwn. A mae'r gair pregethu yn gwneud i ni feddwl, dydy, am rywun yn sefyll mewn pulpud ac yn cyhoeddi gwirioneddau Duw, ac felly y mae hi yn eitha rheolaidd yn yn capeli ac yn yn heglwysi ni. Ond mae feda'r pregethu, mae feda'r cyhoeddi, mae feda'r deud am Dduw ddigwydd mewn llefydd eraill yn ogystal. Da ni'n meddwl am y stori yma, cyhoeddi'r gwirionedd am Iesu Grist, nath Philip, a gwneud hynny wth ista yn yr un cerbyd. a'r Ethiopïad oedd yn gwrando arno fo. A me fedrwn ni ddeud y stori, me fedrwn ni ddeud y stori mewn llawer dull a llawer modd. Mi all hynny fod mewn atab i gwestiwn gall. Fe dar hynny fod mewn sgwrs. Hynny di, mi allach chi gael cwestiwn neith pobl ofyn pethau digon cichiog wrthach chi gnan. Pam bod chdi'n dal i fynd i capel? Pam bod chdi'n gwneud peth mor hurt a hynna? Ond, os di pobl yn gofyn cwestiwn cichiog fel yna, fedrwch chi atab, fedrwch ni atab, fedrwch. Mae yna reswm pam bod ni'n mynd i capel. Mae yna reswm am y gobaith uh, sydd yna ni. A beth am y wraig uh, honno de, uh, ddiarth ddi-Gymraeg yn sefyll y tu allan i gapel ac yn gofyn, 'O, be' sy'n digwydd yn fama? A'r dyn a oedd yn digwydd siarad efo i'n dweud, 'Wel, capel yr Annibynwyr, Cymraeg yy ydi hwn. O, da chi'n cyfarfod? Wel, yndan, mae yna addoliad cyhoeddus bob dydd Sul yn fama. Da ni'n addoli'r Arglwydd hefo'n gilydd yn fama. A dyma hi yn deud, wel, swn i yn licio dod yna. A dyma'r dyn yn deud, wel, mae'r gwasanaethau yn Gymraeg, ond mae croeso i chi ddod yna. Rhyw fath yn union. Mae yna groeso i chi. O ia, diolch moch am yr iaith, meddai'r yna. Mae'r plant chw, yn, yn dysgu e, pobl o, o Nigeria. Mae'r plant chw, yn dysgu e, Cymraeg. A mi ddown ni yna, ar Sul canlynodd o ddyddynas yno, y hi a'i theulu, yy, a mae yna, o hyd, yy, sach ar ei chefn, yy, a babi yn y sach. A felly mae, mewn sgwrs, 'de, mewn sgwrs, mae'r pethau yma yn digwydd. O Dyfrig y sôn ddoe doedd? Yn yn capeli a'n heglwysi dydan ni ddim heb yn problema a'n hanawstera, nacdan? Dan ni ddim heb yn problema a'n hanawstera. Un broblam ydi cael pregethwr i gynnal oedfa, de. A mae 'na un duedd sydd yn brydar braidd, does? Oni cheir gwasanaeth pregethwr Ni chynhelir oedfa, de. Mae hynny, mae honna'n duedd, dydi? A rwan, dwi'm isio neb fynd, dwi'm isio neb fynd adra a dweud, oi, oedd o'n llym iawn uh, am bobl oedd ddim yn cynnal oedfa. Na, dwi'm dwi yn ddeud o mewn beirniadaeth o gwbl. Dwi ddeud o am i fod o yn beth pryder uh, i mi. Uh, ac os nad os a oedfa yn yn capel ni, wel, mi fedrwn ni Aros adra, medrwn. Medrwn i aros adra. Diom otsh bo' 'na gapal ryw ddwy filltir i lawr y lôn a phregethwr yn fan'na. Diom otsh am hynny. Do's 'am byd yn 'yn capal ni de. Dwi mond nodi ffaith yy ydw i de. A chi, a ma' 'na gynnal oedfeuon does? A chi, unwaith y mis a ballu. Yym. Dych chi, mae yna doras o lyfrau, dych chi, gynnal oedfeuon am rei blynyddoedd efo'r torath llyfrau uh, sydd y fanna. Fedrwn ni ddod at yn gilydd i ddarllen, medrwn, sa chi'n darllen stori, de? sa, chi, sa, sa ni'n mynd i oedfa, de? Sa, lle mae'r pregethwr,

Ac o fod ychydig fwy mentrus, fe fedrwn ni wrando a gwylio pregath ar sgrin, y medrwn. Ga i ddeu stori, stori Ysgol Sul, o mam yn mynd i Ysgol Sul a dos, dosbarth merchaid ers talwm, a Wil Llangybi oedd yr athro. Um, a wedyn, oedd o'n deu, nath, oedd o'n deu stori, a dwi byddai meddwl am y stori bob hyn a hyn. Am y ffarmwr yma, uh, y ffarmwr, Oedd, o, chi, yn y byd y, y, y, y cyffylau yn, yn gweithio uh, ar, ar, ar y ffarm. Meddwl sef o'n dysgu'r ceffil i, fy, i fyw heb fwyd, de. Fio bwyd y ceffil yn costio yn arw, de. A, a dyma, dyma ddechrau, de, reit, bore dy llun, de, oedd y ceffil, uh, im, im yn cael dim bwyd. O, o pethau mynd y dda de. O pethau mynd y dda. Oedd ceffil yn dal, yn dal i weithio de. Ceffil yn dal i weithio. A fel oedd o'n dysgu de. Dath y ceffil farw. Ynde? Be di'r wers y fanna de? Be da'r ceffil i'n byw heb fwy na dyr. O'n i sôn ddoe, yn eich syrffedu chi eto, dwi'n mynd i sôn eto Am ragymadrodd Llyfr Gwasanaeth yr Annibynwyr 1962. Pos i chi wan. Be di'r frawddeg gynta yn, yn, y, llu, yn y rhagymadrodd? Sori. Ti, ti'm yn bell, ti'm yn bell. Gei di, gei di uh, hanner o siandi am hynna. Ia, yeah, fel gwobr. Gwaith yr eglwys yw addoli Dyw. Ande? Gwaith yr eglwys yw addoli Dyw. Ac os nad i'r eglwys yn addoli yn gyson, Mae 'na rywbeth yn mynd i ddigwydd does? Fatha'r ceffyl, fatha'r ceffyl oedd yn byw heb fwyd. O rwan, dwi'n dwi tynnu tua'r terfyn rwan. Mae Cymdeithas y Beibl, dydy, wedi cynnal arolwg sy'n deud y bydda 34 y cant rwan o bobl ifanc rhwng deunaw a phedair ar hugian oed yn mynd i oedfa tasan nhw'n cael gwahoddiad. Ynde? Meddyliwch hynny. Sa'n nhw'n mynd i oedfa. Tasa, nhw, tasa rhywun yn gofyn, uh, ti'n modd i capel ni, dy syl. Ac yn yr un arolwg, fe nodir mae'r llefydd y bydda pobl y fwy atebygol o fynd iddyn nhw, ydy'r llefydd hynny lle ceir rhyw ymdeimlad o berthu, ynde? Hynny di, dim rhyw glic yn fan hyn a rhyw glic yn fan hyn. Pawb fo'i gilydd, pawb yn gytun, a Bobl ar eu lle canolog i Dduw a Iesu Grist, a lle mae'r bobl yn byw yr hyn maen nhw yn ei gredu. A mi ddyla, hynny dyla, fod yn galondid i ni, a rhoi'r hyder i ni wadd rhywun i ymuno hefo ni yn yn hoedfeuon, i addoli ac i glywed y stori ryfeddol, de, y stori ryfeddol yma sydd gynnon ni i'w hadrodd. De. Os na da ni'n deud y stori, pwy arall, de? Pwy arall sy'n mynd i ddeud wrth bobl am yr un ddaru yr Apostol Paul i ddisgrifio fel pen y corff, sef yr Eglwys, sef Iesu Grist ei hun, Fo ydy'r dechrau, y cyntaf anedig, o blith y meirw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Oherwydd Gwelodd Duw yn dda i'w holl gyflawnder breswylio ynddo ef, a thrwyddo ef, ar ol gwneud heddwch trwy'i waed ar y groes, i gymodi pob peth ag ef ei hun, y pethau sydd ar y ddaear a'r pethau sydd yn y nefoedd. Ac yn sicr ddigon, mae hynna yn newyddion y mae pawb ym mhob man wir angen i glywed yn y dyddia sydd ohoni. Diolch ichi am wrando. Nawn ni ganu, be oedd yr e... O! Yr emyn, wele cawsom y Meseia. Dwi 'di dwrdio caneuon ffydd am beidio cynnwys emyn yy David Jones Treborth do. Ond pob clod i caneuon ffydd. Maen nhw wedi rhoi yr emyn yma yn ei gyfanrwydd. Wedi rhoi yr, e, wedi rhoi y, y, yr ail bennill. E, doedd o ddim yn y caniedydd na'r llyfr MC, ond oedd o yn llyfr y bedyddwyr.